Papa God, rod me your Holy Spirit oil. Make as I dey read your forever word, im go enter my whole body and change me well. Give me the blessing, make I fit be your faithful pikin wey believe your word, and make I shine like light for people wey dey inside darkness. I dey ask you this one through Christ our Lord.

do am with joy. Make una love pure and true. Hate bad thing. Hold tight to wetin good. Love one another like family and try dey respect each other well. No make your zeal cold, but let your spirit dey on fire as you serve Baba God.

Treat everybody with the same love and respect. No dey form or feel too big, but make you mix with people wey low. The word of the Lord. Responsorial psalm. The response na, Baba God, na only you I don find my peace. Baba God, My heart no proud, my eyes but dey look people down. I no dey chase big big things or matter wey pass my power. Baba God, na only you I don find my peace. Instead, I don calm and quiet my soul like small pikin wey don stop to suck breast. We be rest for him mama lap. Na so my soul dey rest inside me. Baba God, na only you I don find my peace. O Israel, make una put una hope for Baba God, from now reach forever. Baba God, na only you I don find my peace. Alleluia, alleluia. Jesus talk say, make all of una wey dey work hard and carry heavy load come meet me. I go give una rest. Hallelujah, hallelujah. Gospel reading. Reading from the Holy Gospel wey St. Luke write. One man wey dey sit down for table with Jesus talk say, Let's be the person wey go chop food for God kingdom. Jesus God answer am say, One man prepare big dinner and invite plenty people. When time reach for the dinner, he send him servant go tell the people wey he don invite say, Make una come, everything don ready. Um, one by one, all of them begin find excuse. The first person thought say, I don buy one land, I must go check am. Abeg, count me out. Another one say, I don buy five oxen, I dey go test am now. Abeg, excuse me. Another person talk say, I just marry wife, so I no fit come. The servant go back, tell him master all the excuse dem give. The master vex well well and tell him servant say, quickly go out to the streets and small corners of the town, bringing all the poor people e crippled, e blind, and the people e no fit waka well. The servant come talk say, Oga, I don do as you talk, but space still dey remain. The master come tell am again say, Go outside, go the highway and push path, make you tell people make dem come in by force. so that my house go full. Because I dey tell you true, none of the people wey I first invite go chop this my kina. The Gospel of the Lord. Reflection Brothers and sisters, this gospel today na one deep lesson about invitation and excuse. Jesus use this story show us how God dey call everybody come enjoy im blessing, but many pipo still dey give excuse. Di tori start wit one man wey dey do big party, e invite plenty pipo, but wen time reach, dem begin tok different tori. One say, I buy land, anoda say, I buy house, anoda say, I just marry. See am! All of them get one thing in common excuse. Na so e be today too. God dey call us every day through His word, through prayer, through opportunities to do good, but we dey always get reason why we no fit answer. I too busy. I go pray later. I no get time for church now. I dey hustle. Before you know, the invitation don pass. Another person don collect your seat for God tip. Jesus dey use this parable warn us make we no allow earthly things block us from spiritual joy. That land, ox, and marriage represent distractions of life, work, money, relationship, enjoyment things wey no bad by themselves but fit make you forget God if you no careful. The master for the tori vex because the people wey im first invite reject am. So e open door for others, the poor, the crippled, the blind, the forgotten. That one means they God no dey wait for proud people wey feel say dem too important to needy. If you no value God at all, you go give am to person wey humble and ready. The servants wey go invite people for streets na like the preachers, evangelists and ordinary believers wey dey call people come God side. And the master talk say, make you even drag them call, make my house full. That shows say God want everybody, no matter your background, sin or to be, to come enjoy in grace. So this gospel na strong reminder say heaven na for who answer call, not who get excuse. Every time we hear God word, na invitation. Every chance to do good, na invitation. No postpone am, nor say later, because one day the feast go start and those wey delay go miss am. Make we pray. Papa God, Make I no be among those wey dey find excuse. Give me grace to always answer when you call me. Make nothing for this world block me from your kingdom. Help me use my life to show gratitude to your invitation. This we pray through Christ our Lord. Amen. Thank una wey hear today Holy Mass reading. Make una go in peace, love Papa God and serve am well. Remember to subscribe and share am give your family and friends. Make dem too collect Baba God blessing.